Helo a chroeso i fideo ar Vaps Touchcast. Felly, dyma ni yn ar yr ail fideo yn y gyfres ar Touchcast, a'r bwriad y tro hwn yw i ddangos i chi rai o'r vaps sydd yn bosib eu defnyddio o fewn Touchcast. Felly, na chi siw chi wedi gwylio'r fideo Gyntaf yn gyntaf, yy nawr ewn ni heibio teitlau ac yn y blaen yn syth draw i Faps. A beth ni am wneud felly yw i greu bwrdd newydd i ddechrau, newn ni new board, newn ni hwnna bwrdd sialc hefyd, lle na gyd dwi wedi wneud yn mynd draw fan hyn i whiteboard new board, a wedyn newid e i fwrdd sialc, dwi'n mynd nôl yn yr un faps achos dyna beth dwi am roi mewn. Fe drion i yn y fideo diwetha dangos un ar gyfer gwefan ond yn anffodus crasiodd yr app, uh, felly trion i eto, newn ni rhywbeth fel ww drifflig, uh, newn ni trial y BBC eto, bbc.co.uk a trion ni'r tywydd yna i weld a weithio e. Cliciwn i ar Go, mae e'n llwytho fan hyn, a'r bwriad yn y pen draw yw i roi y wefan yma mewn yn y fideo, sydd yn amlwg yn bwerus iawn os ydych chi am ddangos gwahanol ffynonellau yn eich fideo chi. A dyma fe wedyn yn llwytho, gallan ni hyd yn oed uh, mynd i'n lleoliad ni felly, a dod o hyd i'r tywydd yng Nghrymych am y tro. O, dwi hwnna ddim yn mynd i weithio. Drewn ni eto i Grymych. A mae'n gallu bod i unrhyw wefan yn y byd. Felly dyma fe'n llwytho. Beth dwi'n mynd i glicio ar wedyn ar y top ar y dde fydd Create VAP neu VAP. Bydd hwnna wedyn yn mynd yn syth mewn i'r fideo. A iawn fel elfen ryngweithiol. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnnw nawr a sgoi'r llwytho. A dyma fi nawr yn fy fideo i. Beth mae y gwyliwr yn gallu neud yw clicio ar y wefan na. Iawn, byddan nhw'n gallu clicio ar ble bynnag ar y wefan, mynd i'r wefan yna, gwylio'r fideos ac yn y blaen, e, fel maen nhw'n dymuno. Felly, dwi'n ni recordio rhywbeth yn syth fan hyn drwy licio ar whiteboard, dwi'n eitha hapus ar oren fyna. Dwi'n ni recordio yna drwy wasgu'r botwm coch ar yr iPad. Dyma fap sy'n gallu mynd â chi i unrhyw ufan yn y byd. Sylwch ar y fap ar y chwith, fel gwyliwr, gallwch chi glicio ar y fap, mynd mewn i'r fap, mynd lan a lawr, crwydro rownd, gwylio fideos ac yn y blaen. Felly mwynhewch! Dwi wedi nawr gwasgu'r botwm coch i ffwrdd fel ei fod e'n stopio recordio ar yr iPad. Newn ni nawr felly ychwanegu bwrdd arall. Eto newid ei sialc fyna. A beth newn ni yw edrych ar y fap nesaf, sef PDF. Os oes dych chi PDF ar eich iPad chi, neu chi'n gwybod am gyfeiriad URL PDF o'r we, allwch chi roi yn mynd fyna a bydd yna'n syth wedyn yn medru dangos ar eich Fideo chi? Yn yr un modd gyda Dropbox, os ydych chi delweddau mewn fan hyn, dogfen neu unrhywbeth fel na, gallech chi roi nhw yn syth mewn i'ch fideo chi. Fe ai i i fan hyn, jyst i brofi bod yn gweithio, cliciau ar hwnna, add to video, bydd hwn nawr yn ymddangos yn syth ar y fideo. Yn pwerus iawn eto, yn anhygoel bod yn medru gweithio, a dyma fe, y PDF oedd Dyfi jyst yn mynd i symud y draw yn neud yn fwy fydd taflenni, gwaith, unrhyw gyfarwyddiadau, beth bynnag. Allwch chi roi reina o fewn y fideos ei hun. Uh, fe ai nawr i greu uh, fideo newydd, neu sori, bwrdd newydd fan hyn. Clicio ar plus, newid e i sialc yn y cefndir, a wedyn fe newn ni ychwanegu fap newydd, dwi'n mynd i gwared y rai o'r faps yma, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i clicio minus ar y top fyna ar y dde, uh, felly oedd yn syniad i fi recordio rhywbeth am y PDF na, allai jyst clicio i record am eiliad, Mae'n ei gwared hwnna gyntaf, symud hwn draw, dyma ni, Defnyddiwch eich taflen waith i labelu lleoliad atyniadau ffisegol a dynol y byd. Iawn, lle dwi wedi cyfeirio at hwnna nawr. Fe ai ga gwared hwnna. Newn ni roi fap newydd i mewn. Dyma ni. Uh, fe dri ni gyda llaw, os ydych chi Instagram, chi'n lli defnyddio uh, ffotos hynny. Gallwch chi hefyd fynd i Google News. Dwi ddim am wneud gormod yn y fideo yma. Felly newn ni Google News a fe newn ni um, dangos y newyddion sy'n ymddangos ar hyn o bryd ar gyfer Cwpan y Byd. World Cup Rio newn ni roi mewn go. Na, mae dewis y life o fyw yma yw a yw yn fyw o'r foment yna mae eich gwyliwr chi yn gwylio'r fideo hynny, mae fe'n tynnu fe'n fyw o'r we. Dwi'n ni gael ei ffwrdd am am y tro, yn enwedig fel athro, chi am wneud yn siŵr bod chi wedi gweld y cynnwys o flaen llaw a bod y cynnwys hynny yn addas. Felly dyma fi yn llwytho. Lan fan hyn. Siw bod Suarez yn ymddangos na rhywle. Um, a dwi'n mynd i wedi, oce, okay, add to video ar y top ar y dde. A eto nawr, beth na i gwared hwnna. Dyma ni a'r newyddion yn fyw. Uh, dwi'n mynd i recordio bach i chi. Sylwch ar y chwith ar y newyddion sy'n ymddangos ar hyn o bryd ar gyfer Cwpan y Byd. Cliciwch ar unrhyw ddolen a chrwydrwch lan a lawr o fewn y fap i weld mwy o'r newyddion ac i ddarllen mwy am yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. A dyna fe, maen nhw wir yn gallu clicio ar y dolenni yna, mynd i'r llefydd yna. Um, a na i brofi hynny i chi nes ymlaen os na grashes yr app. Fe ewn ni i ambell i fi app eto. Symudwn ymlaen fan hyn. A dei fap. A fe ewn ni uh, i rhywbeth. Felly, dyn ni glicio ar Twitter fan hyn. Mae'n ein gymryd ychydig o amser i lwytho. A beth mae hwn yn galluogi ni i wneud yw, hyd yn oed o fewn fideo, gall eich gwylwyr chi i fynd i rywle ar drydar, lle am y tro dwi'n mynd i roi yng nghyfeiriad i ddisg i mewn, a go. A welwch chi'r botwm Live for Viewer, oedd hwnna'n galluogi eich gwyliwr chi i fynd yn fyw i drydar yn y man hynny. Beth dwi'n gallu wneud nawr yw llwytho beth sydd yma nawr, Wedyn add to video a wedyn dyma fe. Iawn, mae e'n dangos felly uh, cynnwys uh, yn fyw o drydar ar hyn o bryd. Um, gallen ni hyd yn oed wneud e'n rhywbeth um, fel hashtag, edrych nôl dros hashtag dros gyfnod o amser. Felly dyna'r un trydar. Gwbl o fi apps eraill hoffwn i ddangos i chi. fan hyn. Mae yna rai cyffroes iawn iawn, sef y gallu i ofyn cwestiwn. Iawn, gallech chi roi cwestiwn mewn fan hyn fel quiz. E, ble mae Christ? Neu ble mae lleoliad? Dwi'n siŵr pam mae'n yrfawr, uh, ylfawr, sori, nid yr tro nawr. Christ the Redeemer. Newn ni roi cwpl opsiyne. Newn ni roi Rio de Janeiro fel yr opsiwn gynta a newn ni roi Manaus fel yr awl, ail. Wedyn chi'n nodi pwynt sydd yn gywir, dwi'n credu. Ie, yeah, jyst clicio ar yr oren a dyna fe wedyn chi'n gallu gwneud preview. Dwi'n clicio fyna. A wedyn mae hwnna'n rhoi e. A mae hwnna wedyn yn mynd syth mewn os ychwanegai e add to video Ma na mewn yn y fideo nawr. Nai ga gwared yr un sydd yn y cefndir. Nai symud e draw fynna. A bydd y ngwylwyr wi i wir yn ateb hwnna yn y fideo. Fydden nhw'n clicio ar y bwtwn a wir yn mynna. Felly jyst i brofi hynny, dwi'n ei glicio ar record. Ar y dde fe welwch chi y cyfres trydar i, a'r sylwadau hynny dros amser, croeso i chi ymchwilio fewn fan'na. Ar y chwith wedyn, dwi am i chi edrych ar y cwestiwn fan'na ac i ateb y cwestiwn. A dyna fe, dwi'n i ddangos rhai faps eraill i chi, neu symud rhain am mas y ffordd, lle dau dileu nhw dweud y gwir, rhag ofn bod gormod yma, mae'r app yn crasio arna i'n anffodus, yn um, weddol rheoledd heno, sydd ddim wedi digwydd o'r blaen. Um, fedrwch chi fynd i dudalen Facebook, fel ych chi'n gallu gweld. Gallwch chi cael rhywbeth o bleidlais yn y dosbarth. Gallwch chi gael uh, rhestrau lan a nifer, nifer o bethau. O ran social handler wedyn, mae'n dangos i chi ar y gweilod beth yn union yw eich um, cyfrif trydar chi neu eich tudalen trydar chi, so os ai fan hyn, Mae gada fe ar trydar a roi mewn at e ddisgyn. Bydd e jyst yn roi e ar waelod y dudalen wedyn. A dwi'n credu, os maen nhw'n clicio arno fe, mae fe'n mynd â nhw i'r lle yna. Iawn, so mae hwnna'n medru bod fyna ar waelod fy nudalen, nudalen i. Dyma fi at e ddisg un. eto jyst i brofi bod e'n gweithio i hwnna. Ewn ni at e, add e fap, i trio gael un arall cyn gorffen. Sylwch chi'n gallu mynd i'r calendar a i eBay ac yn y blaen a hyd yn oed i Amazon. A fe newn ni orffen gyda yr un yn y canol fan hyn, Paul, jyst i ddangos i chi. Os ydych chi am adborth wrth eich uh, gwylwyr chi uh, o ran pa mor ddefnyddiol oedd y fideo neu Yym, unrhyw adborth o gwbl, dyma'r man i roi e. Iawn, rhowch i fe mynd fan'na a llwytho fe. Dwi myn' i adel e am y tro ar y fideo yma. Dwi myn' i fynd i cancel. Nawr yn anffodus i ni, ma'r ap, fel dwi 'di sôn, 'di crasio nifer o weithie yym yn ystod y cyfnod o recordio. Felly nâi ddangos i chi rai syniade yym o ran beth dwi 'di defnyddio TouchCast i yn llwyddiannus i yn y gorffennol. Er mwyn i chi ga'l gwybod fel i orffen fideo, os ewch chi i Done ar y top ar y dde, A mae'n rhoi'r cyfle i chi wedyn. Fe welwch chi uh, cyfrif trydari a'r sylwadau hynny dros amser. Croeso i chi ymchwilio fewn fyna. Ar y chwith wedyn, dwi am i chi edrych ar y cwestiwn fyna ac i ateb y cwestiwn. Dyma fi at e-ddisg un. Felly dyna fe, eich preview chi. Yr unig broblem yw pam rydych chi wedi cyrraedd yma yna. Yym, mae'n anodd wedyn ni i olygu eich gwaith chi. Felly cliciwch ar Save Video and Project. Chi'n gallu dewis wedyn eich thumbnail chi fel petai, newn ni roi e fyna, ond chi'n gallu symud e mlaen drwy'r fideo o'r dechrau i'r diwedd. Rhowch enw i'ch project chi. Yy, newn ni jyst roi esiampl am nawr. fel enw a wedyn gyda'r description yn tags newch yn siŵr bod chi'n defnyddio hwn yn ddoeth dwi wedi bod yn tagio er enghraifft uh, ngwaith i gyda eddysg fel bod hwnna yn gyffredinol yn troi lan gwedwch fo unrhyw un yn chwilio am unrhyw fideo dwi wedi gwneud yn gallu fod sylwch bod fi hamdden ysgol y preseli ni alw fe'n hamdden am y tro gallu fod yn ddosbarth penodol beth bynnag yw e local neu public wedyn local yw mae e jyst yn cadw fe i chi Public wedyn yw mynd yn gyhoeddus ar y sianel Touchcast. Dyna sy'n grêt, mae'n lanlwytho'n syth i'r sianel yma. Felly os oes gennych chi, os oes disgyblion dych chi yn naturiol fi eisiau caniatâd, ond os taw jyst chi yw e, allwch chi lanlwytho fe'n syth fyna, mae e'n debyg i YouTube, ond jyst ar gyfer y tutorials yma, a mae yna opsiynau eraill wedyn o ran rhannu fe. Wedi i chi orffen, sgroliwch lawr y gwaelod, A dyna fi. Iawn, mae mater wedyn o gallu uh, rhannu fe yn gyhoeddus. Dwi wedi clicio'r share, ymddeiriadur, bwtwn share ar y top ar y dde fyna cyn bod fi'n torri ffwrdd, a mae e nawr yn lan lwytho, a bydd yna'n lan lwytho'n automatic nawr i'n sianel i ar eddys, lle bydd bobl yn gallu dod o hyd i fe, lle mae dy fi sianel gyda enw benodol, Mae yna un i ddaearyddiaeth, un i hamdden, mae yna un i arlwyo yn yr ysgol, un i eddysg, um, gyda chyfle wedyn i bobl i ddod o hyd i'ch fideos chi, naill ai drwy'r app fel hyn, neu ar-lein drwy'r we. Iawn, allwch chi fynd i touchcast.com, dwi'n credu yw e, um, a wedyn dod o hyd i'r fideo fan ni. Mae'n jyst yn lanlwytho, chi'n lli gweld pa mor gyflym yw e, a dyna fe. Cyn cloi, hoffwn fy nôl chi i'r Touch Side er mwyn i chi gael chwilio am bethe, felly mewn theori, os na i roi mewn fan hyn, hashtag e-ddisg, a dwi'n newid e o'r teitl i ddisgrifiad, Ma hwnna nawr yn tynnu fyny yr holl fideos ni di creu o dan y, y faner eddysg a sylwch mae e reit ar y top fyna ar un ni newydd greu. So ewn ni lawr wedyn, dwi am ddangos i chi uh, enghraifft dda felly o'r defnydd o Touchcast. Beth nes i fan hyn oedd uh, blwyddyn tair ar ddeg wedi bod yn defnyddio uh, Google Drive i greu

A sylwch, maen nhw'n rhoi fideo fyna, rhoi bedwar munud o hyd, yn uh, tynnu sylw nhw at wendidau cyffredinol a fel i wella ar eu gwaith fel dosbarth, a brofodd hwnna'n ddefnyddiol iawn. Yn yr un modd, nes i rhywbeth tebyg gyda disgyblion, gyda'i holiaduron o'r Survey Monkey, um, defnyddio'r fap ar gyfer gwefan, mynd â nhw'n syth i'r wefan a tynnu sylw at wahanol rannau. Diolch i ti am dy ddolen gywir i. A dyna fe, iawn llawer enghreifftiau fyna, dwi'n gobeithio dod o hyd i chi mewn eiliad o un sydd yn rhyngweithiol iawn, fel ein bod ni'n gallu gweld un gwych. Beth dwi am ddangos i chi fan hyn cyn cloi yw enghreifftiau o Touchcasts bobl eraill, os cliciau ar un ar y gwaelod fan hyn i ddilyn y thema o Gwpan y Byd, fe sylwch chi um, ar fideo yn llwytho yn gyntaf, a dyma dyn, dyma ddyn yn sôn am Gwpan y Byd. Swn i droi lawr fach i gliro, nagys ydych chi tu ôl i'r dyn fan hyn, yw rhyw fath o ddelwedd, mae e yn siarad i mewn i'r iPad, mae e'n ymddangos, mae e'n rhoi uh, gwefannau lan fan hyn, lle just fap gwefan yw e, mae'n syth i URL lluniau, a dyna fe, dyna beth mae fe'n defnyddio drwy gydol ei gyflwyniad e, mae jyst yn cyffwrdd ar y botwm fap er mwyn cael nhw i ddangos a dyna fe. A drwy glicio ar hwn ar y gwaelod, galla i ddangos i chi dan 'na gyd mae fe'n neud yw rhoi reina i mewn iawn, jyst web pages ydyn nhw, yn syml iawn iawn. Cofiwch os ydych chi am help, os ewch chi draw i channels fan hyn,